خوێندکارانی خۆشەویست ئەم کاتەتان باش بە نیسبەت شیکاری پرسیارەکانی زمانی کوردی بۆ دەوری یەکەم حەزمان کرد چەند ڕوونکردنەوەیەکتان پێ بڵێن بە هیوای ئەوەی لە خولی دووهەمە سوود لەو پرسیارانە وەربگرنەوەێ ئەو هەڵانێکە کردبووتان نیکەنەوە یا ئەو خوێندکارانی بە نیازی نمرەی بەرزترن بە هیوای ئەوەی نمرەی بەرز بەدەست بهێنن لە نسبەت وەڵامەکان پرسیاری یەکەم لە کام لەم ڕستانەدا ئەگەر کارەکە بگۆڕین بۆ ڕانەبردووی دانانی بکەر دەبێ بە ئێت کابوو لێرەیە ئەبێ بکەرەکانمان کەسی سێهەمی تاک بێ ئێسە گەیشت ئەمە ڕابردووی تێنەپەڕە، بکەرەکە کەسی سێهەمی تاکە. بەڵام ئەمەی بۆ نابێ، لەبەر ئەوەی گەیشت ئەڵێی دەگات، بوو بە ئات، کەوابوو ئەی نابێت با یائەکە جێناوی لکاوە بۆ کەسی سێهەمی تاک تێرخەری ناوە، بەڵام تا جێناوی لکاوە بۆ کەسی دووەمی کۆ بکەرە، کەوابوو ئەمەی بۆ نابێ، وتمان ئەبێ بکەر کەسی سێهەمی تاک بێت. سی. یەکە، جێناوی لکاوە بۆ کەسی سێهەمی تاک بکەرە، بەڵام کاتێک کە ئەیکەی بە ڕانەبردوو ئیتر ئایا ڕاگەیاندن بێ یان دانانی بێ ئەڵێی دەخات کابوو یان بخات بۆ ڕاگەیاندن یا دانی ئەمیشی بۆ نابێ. دی. وەڵامی دی ڕاستە. بۆچی؟ چونکە مان جێناوی لکاوە بۆ کەسی یەکەمی کۆ دیارخەری ناو یە جێناوی لکاوە بۆ کەسی سێهەمی تاک بکەرە کاو کاتێک دەیکەی بە دانانی ئەڵێی ڕەنگە چیرۆکەکەمان هەڵ بسە گێنێ کابوو ئەوە جێناوی لکاوی یە ئەکا کە بوو بەڕانە بردوبوو بە ئێک کابوو ئەم ڕستەیە وەڵامەکەی ڕاستە. دووەم، لەکام لەم کارانەدا ئەگەر بیگۆڕین بۆ ڕابردووی بەردەوام، ڕاگەیاندن جێناوی لکاوی بکەر دەچێتە دوای نیشانەی دە. کەی جێناوی لکاو دەچێتە سەر؟ نیشانەی ڕابردووی بەربان یەکەم ئەبێ کارەکە ڕابردووی تێپەڕ بێت و هەروەها ئەبێ سادە بێت نابێت نەرێ بێت نابێت داڕژا بێت نابێت لێکدرا بێت نابێت تێنەپەڕ بێت ها هات ئەمە دێنە بەڵام ڕابردووەکەی هاتە بەردەوامەکەی دەهات داهاتم چووە کۆتایی نابێت ئەمە تێپەڕە بەڵام نەرێیە ئەڵێی نە دە نووسیت کاتێ جێ ناوەکەی لەگەڵا بەکارئێنی ئەڵێی نەم دە نووسی ئەمە هاتە سەر نیشانەی نەرێکە ئەمە نابێت دەخات باشە دەخات ئەمە ئەڵێی دەخست کاتێ جێ ناوەکەی لەگەڵا بەکارئێنی ئەڵێی دەمخست کابوو وەڵامی ڕاست وەڵامی ڕاست دەخاتەکێ بۆیە دەکرد ئەڵێ بۆیەم دەکرد ئەوە مەدەم کارەکە ناسادەیە یەتە سەر بەشی یەکەمی کارەکە پرسیاری سێ لە ڕستەی ئەو قوتابیەکی زۆر دڵسۆز بوو تەواوکەری کاری ناتەواو چییە؟ لێرەیا بۆ کاری ناتەواوە بۆ کاتی ڕابرد ئەو جێناوی کەسی سەربەخۆیە لیهادە قوتابیەکی زۆر دڵسۆز کا بۆ قوتابی ناوێکی گشتیە دیارخراوە یا ئامرازی دانەپاڵە زۆر دڵسۆز گرێیەکی هاوەڵناوی ئەبێ بە دیارخەری ناو. کابوو وەڵامی ڕاست بە قوتابیەکی زۆر دڵسۆز بەیەکەوە ئەبێ بە گرێیەکی ناوی. کابوو ئەم گرێ ناویە ئەبێ بە تەواوکەری کاری ناتەواو. لە ڕستەی دیاریەکی پێ بەخشیم ئەگەر کاری ڕستەکە بگۆڕین بۆ ڕانەبردوو دەبێت بە ئەوە مادەم کاری ڕستەکە ڕابردووە ئەیکەی بە ڕانەبردوو جێناوی لکاوی بکەر یا ئە لێ بچێتە کۆتایی واروا جێناوی لکاوی نیم کە تەواوکەری بەیاریدەیە دەبێ بێتە سەر ناوەکە کابوو دیاریەکەی پێ دەبەخشین ئەمە نابێت چونکە ڕستەکەمان ڕابردووی بەردەوامە دیاریەکەی دیاریەکەی پێ دەبەخشن ئەمە ڕانەبردووە بەڵام جێناوی کاوەکان نەگۆڕاوە سی دیارەکە پێ دەبەخشی ئەمە ڕابردووی بەردەوامە ئەمیش نابێت دیارەکەم پێ دەبەخشێت ئەمە کارەکە ڕانەبردووە وتمان یا ئەکە ئەبێ بە ئێد ئەچێتە کۆتایی میمەکە یەتە پێشەوە تەواو بوو وەڵامی ڕاست دیە. لە کام ڕستەدا کاری مەرج لە کام ڕستەدا کاری مەرج جێناوی لکاوە بۆ کەسی دووهەمی تاک ئەبێ بە دیارخەوی کابوو لێرەیە بینە سەر ڕستەی کاری مەرج وهەروەها ئەبێ کەسی دووەمی تاک بێت تە لە ڕستەی ئەی کارەکەت تەواو کرد تە جێناوی لکاوە بۆ کەسی دووەمی تاک بکەرە کابوو ئەمە نابێت لەبەرەوەی کارەکەمان ڕابردووی تێپەڕ بی کەی کارەکەت تەواو بوو تە لێرە جێناوی لکاوە بۆ کەسی دوهەمی تاک دیارخەری ناوە لەبەرئەوەی کارەکەمان ڕابردووی تێنەپەڕ سی دیارەکەت بۆ دەکڕم کابوو کارەکەمان ڕانەبر بووە نیم بکەرە تا جێنەی نکاوە بۆ کەسی دووهەمی تاک ئەرکەکەی تەواوکەری باری دێ کابوو دی نووسراوە ئەی و بی کەوابوو وەڵامی ڕاست بیە لەبەر ئەوەی تا جێناوی لکاوە بۆ کەسی دووهەمی تاک ئەرکەکەی دیارخەری ناوە. پرسیاری شەش دەربارەی ئەرکی جێناوی لکاوی بزوێن لە ڕێزمانی کوردیدا ڕستەیەکمان هەیە ئەی چاکە لەگەڵ خەڵکیدا بکە. بزوێنی دوای چاکە ئەڵێ پاشگرە بۆ دروستکردنی هەواڵنەری کراوی داڕێژە. کەوابوو لێرەیا ئەم بزوێنە پاشگرە بەڵام بۆ دروستکردنی وشەی نوێ. بی مناڵەکە ناچێتە قوتابخانە. ئەو بزوێنی دوای ناچێتە ئەبێ بە ئامرازی پەیوەندی چونکە لەسەر کاری ڕەنە لەسەر کاری ڕانەبردووە. سی، گوڵە باخەکە بڕوێنە، ئەم بزوێنی نێوان گوڵە باخەکە ئامرازی لێکدەرە چونکە کەوتۆتە بەینی ناو و ناوەوە. وەڵامی سی نووسیوێتی هیچە. ئەرێ کام لەم بزوێنانە هەڵەیە؟ ئێستا بی ئەمە ڕاستە. سی ڕاستە. دی ئەڵێ هیچیان. مادەم بی و سی ڕاستە کەوابوو هیچیانی بۆ نابێ کەوابوو ئەو وەڵامەی کە هەڵەی ئەبژێری و هەڵەیە بزوێنی چاکەکەیە کە نووسیوەتی پاشگرە بۆ دروستکردنی هاوەڵناوی کراوی داڕژاو ئەمە هەڵدەبژێریت لەبەر ئەوەی ئەمە هەڵەیە. پرسیاری حەوت میوانەکە گەلێک یا عقبی گورە کەمێک درەنگ هات لیرەدا داوای کەمێک درەنگەکە ئەرکی چێ گری ناویە گری ناوی ئەوە دوو ناو بەدوای یەکایە یاکرێتە نێوانیان گری هاوڵکاری وشەی زۆر تۆزێ کەمێک گەلێک نەختێک لەگەڵ هاوەڵکارێکایە گرێی هاوەڵناوی وشەی زۆر تۆزێک گێمێک گێلێک لەگەڵ هاوەڵناوێکایە وەسفی ناوەکە ئەکات هاوەڵکاری لێکدراو ئەوە دروستبوونی هاوەڵکارە تا وەڵامی ڕاست لێرەدا گرێی هاوەڵ کاریە چونکە کەمێک درەنگ کەمێک دیارخەرە درەنگ دیارخراوە بە دیانخەر و دیارخراو ئەوترێ گرێی هاوڵکاری و ئەبێن بە تەواوکەری کار. پڕۆژە نوێکە تەواو بکە. پرسیاری هەشتەمە ئەڵێ چی دەر نەکە و تووە لێرەیە پڕۆژە نوێیەکە پڕۆژە ناوە نێ ئاوەڵناوە، مادەم ئەم ئاوەڵناوە کۆتایی بە پیتی بزوێن هاتووە ناسراوە، ئاوەڵناو دیارخەرێتی و لە یەک بڕگە زیاترە، ئەمە لێرە ئامرازی دانە پاڵ دەرنەکەوتووە. تەواو بکە. کارێکی داخوازییە، نیشانەی کاری داخوازییەکە کە بە ئەکەیە دەرنەکەوتووە چونکە کارەکە ناساغەیە. بزوێن ئەمە کۆتایی ڕەگە جێنەری لکاوی بکەرەکەشمان دەرنەکەوتووە کابرا لەم ڕستەیە چی دەرنەکەوتووە ئامرازی دانەپاڵ و بکەر بە نیشانەی کار و بکەر سی ئامرازی دانەپاڵ و کوپمان دەرنەکەوتووە وەڵامی ڕاست نیشانەی کاری داخوازەکە دەرنەکەوتووە و بکەرەکەش دەرنەکەوتووە، وەڵامی دی بۆ نابێت، چونکە نووسیویەتی تەنها کەر. کام لەمانە ناتوانێت ببێت بە تەواوکەری بەیاریدەی کاری ناتەواو؟ لێرەدا کاری ناتەواو بە چی تەواو دەکرێت؟ بە ناو، بە جێناو، بە چاوگ، بە ئاوەڵناو، بە ئاوەڵکار.

چاوگ، تاوکەری ڕاستەوخۆ تاوکەری بە یاریدەی تاوو وەڵامی ڕاست هاوەڵناو ناتوانێت ببێت بە تاوکەری بە یاریدەی کاری ناتەواو. لە ڕستەی هۆنراوەکانی ئەوانم کۆ کردەوە. لێرەیە داوای دیارخەر دەکات بزانین دیارخەرەکە چییە؟ مادەم لێرەیە دیارخەر داواکە و ناوێکت هەیە کە هۆنراوەکانە ڕەنگە ناو بە ناو بێت، ڕەنگە ناو بە جێناو بێت، ڕەنگە ناو بە پاڵناو بێت. لێرە هۆنراوەکانی ئەوانە ناو بە جێناوە. لێرە داوای دیارخەرەکە ئەکەن. ئەڵێ جێناوی کەسی سەربەخۆ. جێناوی کەسی سەربەخۆ من، تۆ، ئەو، ئێمە، ئێوە، ئەوان. جێناوی نیشانە. ئەوە، ئەمە، ئەوەنە، ئەمانەیە. جێناوی نادیار، فڵان، فیسار، کەس، کابرا، کەسێ، یەکێ، هین. جێناوی هاوڵناوی نیشانە، ئەبێ بڵێی ئەو مامۆستایە، ئەو هۆنراوەیە، ئەم قوتابییە. کەوابوو لێرەیا بزانین وەڵامی ڕاست چییە. هۆنراوەکانی، ئەوانە، کەوابوو هۆنراوە دیارخراوە یا ئامڕازی دانەپاڵە، ئەوانە جێناوی نیشانەیە. کەوابوو وەڵامی ڕاست جێناوی نیشانە. دیارخەری ناوە. لەکام لەم گرێیانە ئەگەر ناوی دیارخراو بکەی بە ناسراو پێویستمان بە پیتی ناوبەندە بخرێتێ نێوان ناو و ئامرازە دانەپاڵەکە ئەمە لێرەدا بۆمان دەرەکەوێ بابەتەکەمان ناو بە ئاوەڵناوە میوە ناوە تازە ئاوە ناوە هەرمێ ناوە ناسک ئاوە ناوە توو ناوە شیرین ئاوە ناوە هەنار ناوە ترش ئاوە ناوە کاو بزانین لەم ڕستانەدا کاتێک کە بیگۆڕی بۆ ناسراو لەکوێ پێویستمان بە ئامرازی دانەپاڵێکە و پێویستمان بە ناوبەندێکە لێرە ئەڵەی میوە تازەکە دەرێ نە پێویستمان بە ئامرازی دانەپاڵە نە پێویستمان بە ناوبەندە چونکە ناوەکە ناسراوە کۆتایی بە پیتی بزوێن هاتووە لە یەک بڕگە زیاترە پێویستمان بە ئامرازی دانەپاڵ هەر نییە پێویستیشمان بە ناوبەند نییە هەرمێ ناسکەکە ئەمەش لێرە پێویستمان بە ناوبەندی ژنێ پێویستمان بە ئامرازی دانەپاڵێ چونکە ئەمیش ناوەکە ناسراوە کۆتای بە پیتی بزوێن هاتووە و لە یەک بڕگە زیاتر تووی شیرین، لێرەیە ناوەکە کۆتایی بە پیتی بزوێنی دوواو هاتووە، کاتێک ئەیکەی بە ناسراو ئەڵێی تووە شیرینەکە، کابلەرا پێویستمان بە ناوبەندێکە و کەواوە و پێویستمان بە ئامرازی دانەپاڵە، کابوو وەڵامی ڕاست ئەم بزوێنەیە بزوێنی دوواوەکەیە. هەنارە ترشەکە هەنار ناوەکە ناسراوە کۆتایی بە پیتی نەبزوێن هاتووە و ترش ئاوەڵناو نیشانی ناسراوەکە خرێتە سەر ئاوەڵناوەکە لێرە بەس پێویستمان بە ئەمرازێکی دانەپاڵە کەوابوو لێرە پێویستمان بەس بە ئەمرازی دانەپاڵە پێویستمان بە ناوبند نییە کابوو وەڵامی ڕاست سێ پرسیاری دوانزە، کام لەم هاوەڵناوانە بە یاسای ناو و ڕەگ کار زائیدەن پاشگر دروست کراوە؟ تێکۆشەر، ئەمە لە ڕەگ و پاشگر پێکهاتووە. کاوابوو ئەم وەڵامە ڕاستە. بۆچی؟ ئەڵێ، کام لەم هاوەڵناوە بە یاسای ناو و ڕەگ و پاشگر دروست نەبووە، بە نەرێ یاویتەتێ. کاوابوو تێکۆشەر، ئەم وەڵامە ڕاستە. ب ب ناو ڕاوکەر ناو زایدن ڕەگ زایدن پاشگر دشۆر ناو ڕەگ و پاشگر ڕەنجدەر ناو زایدن ڕەگ زایدن پاشگر کاو بە وەڵامی ڕاست سیانزە لە کام؟ ڕستەدا جێناوی لکاوی میم تەواوکەری بیاوی بێ لێرە سەیری کارەکە ئەکەیت سەیری کارەکە ئەکەیت ئەبێ کاتی کارەکان دیاریکەی و هەروەها ئەبێ سەیری جێناوە لکاوەکان بکەیت لێرە میم داوای تەواوکەری باری دەکاکە هەواڵەکەم بۆ دەنێت ئەمە ڕابردووی بەردەوامە کابوو میم جێناوی لکاو بۆ کەسی یەکەمی تاک بکەرە لەسەر بەرکارەکەیە یا ئوتا کۆمەڵەی دووە ئەبێ بە تاوکەری بە یاریدە کابوو ئەی ناوێت بی بۆتانم نا بۆتانم دەنا دەنار ڕابردووی بەردەوامە تێپەڕە مادەم دوو جێناو لەسەر ئامرازە یەکەم دائیمە هەمیشە دەبێت بە تاوکەری بەریدە دوامە بێ بە بکە کابوو لێرە میمەکە بکەرە بی بۆ نابێ سی بۆیان دەناردم پێنار کارێکی رابردووی بەردەوامە، یانەکە بکەرە، بۆچی بکەرە؟ لەبەرەوەی کارەکە رابردووی تێپەڕە، بەردەوامە، بەرکار باس نەکراوە، جێنای ئیلکای بکەر لەسەر ئامرازی پەیوەندییە، میمیش ئەبێ بە تەواوکەری بایدە، کەوابوو سی بۆ سی بۆ دەبێت سی راستە، لەبەرئەوەی میم تەواوکەری بایدە. دی. دڵنیا نیم جێناوی لکاوە بۆ کەسی یەکەمی تاک بکەرە لەبەروی کارەکە ڕابردوی تێبکەڕە بەرکاس بەیانزەکراوە جێناوی لکاوی بکەر لەسەر ئامرازی پەیوەندیە تاو کەرەبایەگەکە کەسی سێیەمی تاکە دەرنەکەوتوە بەڵام داواکارێکە ئەلێ لەکام ڕستەیە من تاو کەری بایەگەیە کابو وەڵامی ڕاست سی چواردە لەڕستەی وێنەی جوانم گرتوە. ئەگەر دیارخراو، ئەگەر عەفو، دیارخەری ناوەکە بگۆڕین بە هاوڵاین نیشانە بۆ نزیک دەبێت بە چی؟ ئەوا لێرەیا ئەبێ سەیری ناوەکە بکەین. مانەوە داوای دیارخەرەکە لە ڕەنگە ناو بەناو بێت، ڕەنگە ناو بە جێناو بێت، ڕەنگە ناو بە ئاوەڵناو بێت. مینەی جوان ناو بە ئاوەڵناوی چۆنێتیە کەوابوو ئیسە جوان ئاوەڵناوێکی چۆنێتیە ئەڵێی بیگۆڕە بۆ چی بیگۆڕە بۆ هاوەڵناوی نیشانە بۆ نزیک کەوابوو ئەبێ وشەی جوانەکە لابەی جارێ ئەبێ وشەی جوان لە ڕستەکەیا لابەی ئەی وێنەی ئەمە ئەمە جێناوی نیشانەیە نابێت بی وێنەی ئەمانە هەر جێناوی نیشانەیە نابێت ئەم وێنە جوانم گرتووە ئاوپان نابێ ئاوەڵناوەکە لە ڕستەیا بمێنێتەوانێ سی ئاوەڵناوەکە لە ڕستەیا ماوەتەوە ئەمیش نابێت کەوابوو وەڵامی ڕاست دیە ئەڵێ ئەم وێنەیەم گرتووە کەوابوو وەڵامی ڕاستەکە دیە بەو شێوەیە هەڵی دەبژێریت. پرسیاری پانزە، لە کام ڕستەدا بەرکار کەسی دووهەمی تاکە و بکەر کەسی یەکەمی تاکە؟ کەوابوو لێرە ئەبێ سەیری کاتەکە بکەین بزانین کاتی کارەکە چییە و ئەبێ سەیری جێناوە لەتاوەکان بکەین. ئەو داواکاری کە لە پرسیاری پانزەمە هاتووە ئەڵێ بەرکار ئەبێ کەسی دووهەمی تاک بێ. کەرەکەش ئەبێ کەسی یەکەمی تاک بێ یانی بەر کارەکە ئەبێ کەسی دووەمی تا بێ یا ئەبێ تا بێ یا ئەبێ یا ئەو تا بێ کاڵو ڕستەی یەکەم فێرت کردم ئەی ئەمە ڕاستە لەبەرەوەی تا جێنەی نکاو بۆ کەسی دووەمی تاک بەرکارە نیم بکەر ئەمە کارەکە ڕاببیێت دوو جێنەی نکاو بە دوای یەکە هاتوو کۆمەڵی یەکەم یەک و یەکن یەکەم ئەبێ بە بەرکار دووەمە بێ بە بکرد ئێستا ئەی ڕاستە بی فێرت کردم ئەمە تا جێناوی لکاوە بۆ کەسی یەکەمی تاک بکەرە میم جێناوی کەسی دوهەمی تاک بکەرە میم جێناوی لکاوە بۆ کەسی یەکەمی تاک بەرکار ئەمە نابێت سی فێرم دەکردیت لەم ڕستەیە دەکرد کارێکی ڕابردووی تێپەڕە میم جێناوی لکاوە بۆ کەسی یەکەمی تاک بکەرە ئەمە کۆمەڵەی یەکەمە یاء و تاء جێناوی لکاوە یت جێناوی لکاوە بۆ کەسی دووهەمی تاک بەرکارە لەبەرەی کۆمەڵەی دووهەمە کەوابوو لێرەیا وتمان کاتێک کە داوای کەسی دووەمی تاک ئەکا ئەبێ سەیری تاء بکەین سەیری یاء و تاء بکەین کەوابوو مادەم ئەی ڕاستە و سی ڕاستە کەوابوو دی ئەن هەڵەبژێریت لەبەرەی هەردووکیان ئەی ورسیەکەت ڕاستە؟ ئەمە وەڵامی پرسیاری. پرسیاری شانزە، ڕێژەی کار کام لەم ڕستانە ڕابردووی تەواوی دانانیە؟ یانی کام لەم ڕستانە کارەکەی کارێکی ڕابردووی تەواوی دانانیە؟ ئەی پێویستە کارەکەی تەواو بێت، ئەمە ڕانەبردووی دانانیە. بی ڕەنگە قوتابیەکە فێر بێت ئەمیش ڕانەبردووی دانا نیە سی دەبێت لە ئاهەنگەکە ئامادە بێت ئەمیش ڕانەبردووی دانا نیە کەوابوو وەڵامی ڕاست ی چیە بۆ تەواو بێت ڕابردووەکەی تەواو بوو بێت فێر بێت ڕابردووەکەی فێر بووبێت، ئامادە بێت، ئامادە بووبێت، ئەوە ڕابردووەکانیەتی، کاوابێت تەواو بێت و فێر بێت و ئامادە بێت، ئەمە ئەکاتە ڕانەبردووی دانانی. پرسیاری حەڤە، لە کام لەم ڕستانەدا کاری ڕستەکە تەواوی تێپەڕە؟ کەی بوو دەبێت دەبن بە کاری تەواوی تێپەر ئەگەر کارەکە بە واتای خاوەندارەتی یا منداڵ بوون هات ئایا بە ئەرێ بێ یا نەرێ بوو پارەمان نەبوو کاوا بوو ئەمە ئەی بۆ دەبێت جارێ بی لە ئاهەنگەکەمانە بەشدار نەبوو نابێت بی نابێت لەبەر ئەوەی کارەکە کارێکی ڕابردووی تەواوی تێنەپەڕی لێکدراوە سی تاقیکردنەوەکەمان زۆر گران نەبوو ئەمە کارێکی ناتەواوە هیچیان ڕاز نین ئەم وەڵامی بۆ نەبێت کابوو وەڵامی ڕاست ئەی پرسیاری هەژدە، لە ڕستەی، چیرۆکەکەی تۆی بڵاو، چیرۆکەی تۆ بڵاو نا کەینەوە، ئەگەر دیارخەری ناو ببوورە، ئەگەر دیارخەری ناو بکەین. بەجێناوی لکاو و کاری ڕستەکە بگۆڕی بۆ ڕابردووی دووری ڕاگەیاندن، کاو، ئەمە لێرەیا چیرۆک دیارخراوە یا ئامڕازی دانەپاڵە، تۆ جێناوی کەسی سەربەخۆیە، کاتێک جێناوی سەربەخۆ ئەکەی بە جێناوی لکاو، پێویستمان جارێ بە ئامڕازی دانەپاڵ نییە، تۆ ئەبێت بە تا ئەبێژ بە یا و تا. یەکەم. ئەبێ سەیری کارەکە بکەین بزانین کامیان بۆ بە ڕابردووی دووری ڕاگەیاندن دووهام ئەبێ سەیری تۆکە بکەین لەکوێ تا بەکارهاتوو لەکوێ یا ئەوتە ئەبێ بشبێتەوە بە دیارخەری ناو فەرموو. ئەی چیرۆکەکەتمان بڵاو نا کرد بۆ؟ ئەوە مادەم کارەکە نەرێیە ئەبێ نەرێ بێ مادەم پاشگری پێوەیە بزوێن وا بزوێن ئەبێ پاشگریشی پێوە بێ کابوو ئەی تا ئەکا ئەبێ بە دیارخەری ناو مانەکەش ئەبێت بە بکەر کاو ئەمە جارێ ئەی ڕاستە بێ چیرۆکەکەمان بڵاو نەکردبوویتەوە وتمان تۆکە ئەبێ بە تا و ئەبێ بە یاوتا کابل لە ڕستەی یەکەمە بۆ بە تا لە ڕستەی دووەمە یاوتا بزین هەمان ئەرکە بینێتەوە بێ بە دیار خەرینا و چیرۆکەکەمان بڵاو نەکردبوویتەوە کەوابوو دەنا کارەکە ڕابردووە تێپەڕە مان ئەبێ بە بکەر و لەسەر بەرکارەکەیە یاوتا ئەبێت بە دیارخەری ناو و کۆمەڵەی دووەمان، کەوابوو لێرە بیشی بۆ ئەبێت. سی، چیرۆکەکە مانت ئەمە لێرەیا نابێت، چونکە مان لێرەیا بکەرە، لێرەیا بۆ بە دیارخەری ناو، کەوابوو وەڵامی ڕاست ئەی و بییە. نۆزدە، لە ڕستەی، هاوکار، هۆنراوەیەکی. بۆ خوێندکارانی پۆلەکەی خوێندەوە. لێرەیا داوای دیارخراو و دیارخەرەکات. کاوە، لێرەیا یا ناو بە ناوە، یا ناو بە جێناوە، یا ناو بە ئاوەناوە. جارێ بۆ ناو بە ناو. لێرەیا ئەبێ ناوێکمان هەبێ، یائێک و ناوێکیکە. لە بەینی هاوکار و هۆنراوا هیچ نەهاتووە، لە بەینی هۆنراوا و خوێندکارانە ئامراز هاتووە نابێ. کاوە، لێرەیا خوێندکارانی. پۆلەکەیە کاو و خوێنکاران دیار خراوە پۆلەکە دیار خرا کاو و خوێنکاران ناوێکی کۆی نەناسراوە یا ئامرازی دانە پۆڵە پۆلەکە ناوێکی تاکی ناسراوە کاو و بزانین تاکی ئەی ناوێکی تاکی ناسراو و تاکی نەنابێت بی ناوێکی تاکی ناسراو و کۆی نەناسراو نابێت. سی. ناوێکی کۆی نەناسراو، کەوابوو خوێنکاران کۆی نەناسراوە، پۆلەکە ناوێکی دانەن، کەوابوو سی بۆ ئەوێ چارەیە. دی. ناوێکی کۆی ناسراو و ناوێکی تاکی نەناسراو نابێت، کەوابوو وەڵامی ڕاست ناوێکی کۆی نەناسراو و تاکی ناسراوە. پرسیاری بیست، لە ڕستەی کتێبەکەتم بۆ هێنا، ئەگەر بەرکار بکەین بە جنێوی لکاو. کام لێرە کتێبەکە بەرکارە؟ کتێبەکە بەرکارە، ئەیکەین بە چی؟ ئەیکەین بە جنێوی لکاو. کاو کتێبەکە ئەبێ جارێ ناوێک بتەوێ بیکەی بە جنێوی لکاو، ناوەکە بێ بەیان، کابوو کتێبەکە بێ بەیان. ئەبێ لەناو ڕستەکەدا ئەرکی بەرکەم ببینێ ئەجا لێرەیە تا ئەکە دیارخەری نا میمەکە بکەرە بۆ ئامرازی پەیوەندی هێنا کارێکی ڕابردووی تێپەڕە جێنێوی لکاو بۆ کەسی سێهەمی تاک لە دەوری تەواوکەری بە یاریدەیا دەرنەکەوتووە کاوە بۆ ئەبێ تائەکە بڕوا چونکە کە ناوێکە لابرد ئەو جێناوی کاوەی کە دیارخەری ناوە ئەبێ بڕوا یعنی هەسە بێت تا بڕوات لە ڕستایە نەمێنێت کتێبەکە ئەبێ بەیە جێناوی لکا بۆ کەسی سێهەمی تاکیش ئەبێتەوە بەیە کاوە بوو ئەڵێ کارەکە بکەمە ڕانەبردوو بزین چ وەڵامێکی بۆ دەهێنم نابێت بێ دەی هێنم بۆی. کابو وەڵامی ڕاست بیە بۆچی؟ یاعەکە بەرکارە یاعەکە لێرەیە بەرکارە. میم بکەرە میمەکە بکەرە. جێ ناوی لە کابو کەسی سێمی تاک لە دەوری تاوکەری بەیەکدیا دەرنەکەوتووە بەڵام لێرەیا دەرکەوتووە. کابو ئەم ڕستەیە دەبێ. وەهەروەها دەی هێنم دەی هێنم بۆت. لێرە یاعەکە بەرکارە نیمەکە بکەرە تاکە تاوکەری بەردە لێرە تا تاوکەری بەردە نیە نابێت بۆم دێنە کارەکە بۆم دەهێنێت کارەکە و ڕانە بردووە یا ئوتا ئەبێ بە بکەر نیمە بێ بە تاوکراوە بوو جوابی ڕاست بیە پرسیاری ویستێک ئەگەر لە چاوجی کردنەوە ڕێژەی ڕابردووی تەواوی ڕاگەیاندنی بکەر نادیار دروست بکەین دەبێت بە ئەمە کارەکەمان ئەبێت تێپەڕ بێ کەوا بوو چاوجی کردنەوە تێپەڕە بکەر نادیار ڕێگەکەی وەرەگریت و هەروەها ڕاوڕێ لەگەڵدا بەکار دەهێنێت ئەجا لێرەیە داوای چی لێکە چاوجێ کردنەوە بیکە بە ڕابردووی تەواو، ڕابردوو تەواو نیشانەکەی وەیە مادەم پاش گریپەوەی پێویستە بە تا ێکی ناوبەندە. تەوابوو وەڵامەکە و کرا وە تە وە ئەو وەڵامی ڕاستە. کرایەوە ئەمە نزیکە نابێت کرابێتەوە ئەمە ڕابردووی تەواوی دانانییە. نابێت. کردووەتەوە ئەمە ڕابردووی تەواوی ڕاگەیاندنە بەڵام بکەر دیارە ئەو داوای بکەر نادیار دەکات. پرسیاری بیست و دوو لە ڕستەی ئەگەر یاریەکەت بردبایەوە خەڵاتمان دەکردی کام لەمانە بەرکاری ڕستەکە بەرکاری ڕستەکە هی وەڵامی مەرجە جەناڵکاوەکان واتە کام لەم جێناوانە یا لە وشانە لە کاری وەڵام مەرجدا دەبێت بە بەرکار خەڵاتەکەمان عفو خەڵاتمان دەکردیت ئەمە جێرە جارێ لێرەیە سەیری ڕستەکە ئەکەین خەڵاتمان دەکردیت کاری وەڵامی مەرجە ئینجا لێرەیە سەیری کاتەکە ئەکەیت خەڵاتمان دەکردیت ڕابردوویەکی بەردەوامە ڕابردوویەکی بەردەوام مادەم ڕابردوویەکی بەردەوامە مان جێناوی لکاوە بکەرە یا ئوتا جێناوی لکاوە بەرکارە کابوو وەڵامی ڕاستەکە یا ئوتاعە کاڵ یا ئوتا ئەبێ بە بەرکەر پرسیاری بیستوسێ لە ڕستەی ئەم چەپکە گوڵە دەکەمە دیاری بۆ هاوڕێکەم بینە سەر داواکاری پرسیارەکە. بزوێنە، ئەرکی بزوێن داواکە. بزوێن لە نێوان هەردوو وشەی چەپکە کۆن. لێرەیە بزانین ئەرکی ئەم بزوێنە چییە. ئەی ئامرازی دانەپاڵ ئامرازی دانەپاڵ ئەکرێتە بینی ناو و ئاڵا نایەکەوە ئامرازی لێکدەر ئەچێتە بینی ناو و نایەکەوە بەشێکە لە هاوڵناوی نیشانە ئەبێ هاوڵناوێکی نیشانەمان ئەبێ وەکو ئەو مامۆستایە ئەو قوتابیە ئەو کتێبە ئەبێ بچێتە بینی ئەو نیشانە ئامرازی پەیوەندی ئەبێ بزوێن بە ئامرازی پەیوەندی بێت لەسەر کاری ڕابردوو و ڕانەبردوو یان داخوازی بەڵام لەگەڵ ڕای ماموند و سەر نوونی بکەرەکە کاوە بوو لێرەیە چەپکە گۆ ئەم بزوێنە ئامرازی لێکدەرە بۆچی لێکدەرە چونکە کەوتە بینی ناو و ناوە کاوە بوو یا ئامرازی لێکدانە کاوە بوو وەڵامی بی ڕاستە. کام لەم هاوڵکارانە بە هەمان یاسای هێمنانە دروست کراوە هێمنانە هاوڵکارە چۆن دروست کراوە هێمن هاوڵناوە زایدەن پاشگر ئەجا لێرەیە بزانین کام لەمانە دلێرانە دلێر ئاوەڵناوە جارێ ئەمە ئەی زایدەن پاشگر شێر ناو زایدەن پاشگرە ساڵ نا ناو زایدەن پاشگرە هەمویان ڕاستن نەخێر وەڵامی ئەی ڕاستە وەکو یاسای هێمنانەیە لە کرمانجی سەر و ڕێژەی ڕانەبردووی ڕاگەاندن بۆ کاتی داهاتوو دێ زائیدن قەت نەخێر نابێ دێ زائیدەن ڕەگی کار زائیدەن جێناوی لکاو ئەمە دێ نیشانەی ڕانەبردووە بەڵام بۆ کاتی ئێستا دێ نیشانەی ڕانەبردووە بەڵام بۆ کاتی داهاتوو کاو بکۆنە ڕاستە دێ زائیدەن ڕەگ زائیدەن جێناوی لکاو کاڵوسی ڕاستە ئەدەب. پرسیاری بیست و شەش شاعیرانی ڕوانگە دەیانوی شعر پەیامی چی بگەن شاعیرانی ڕوانگە هەڵگری تێڕوانینی جیاوازیان هەبوو بۆ شعر دەیانوی شعر پەیامی یاخیبوون بگەێنێت کا وەڵامەکە شاعیرانی ڕوانگە دەیانوی شعر پەیامی یاخیبوون بگەێنێت کام لەب بەرهەمانە ناچێتە خانەی مێژووی ئەدەب؟ یەکەم، گولدەستەی شۆڕای ئاسڵ، ئەمەش بەرهەمێکی عەلی کەمال باپیرە، دەچێتە خانەی مێژووی ئەدەبەوە. شعر و ئەدەبیاتی کوردی بەرگی دووهەم کاوە شعر و ئەدەبیاتی کوردی بەرگی دووهەمەکەی ناچێتە مێژووی ئەدەبی کورد و چونکە کۆمەڵێ ڕاو بۆچوونی ڕەخنەیی وردی دەربارەی شاعران و شعری ئەو سەردەمە خستووەتە ڕوو. شیعر و ئەدەبیاتی کوردی بەرگی یانکەمەکەی ئەم ژیی ڕەفیق حیلمییە، ئەمەش باس لە ژیانی چەند شاعیرێکی کورد دەکات لەگەڵ نموونەیەک لە شیعرەکانیان، ئەنجومەنی ئەدیبان، ئەمەش بەرهەمی ئەمین فەیزییە، ئەمیش دەچێتە خانەی مێژووی ئەدەبییەوە، بەڵام لە هەندێ شوێنە ڕاوبۆچوونی دەربارەی شاعیران خستووەتە ڕوو. کام لەمانە ڕاست نیە ینی کام لەم بەرەوانە ڕاست نیە کورد و ئوسلوبی شعر وتارێکی ڕەخنەی مارف بەرزنجیە کابوو ئەمەیان ڕاست جارێ کورد و شعر عمر عرفە هەسانە کامەران و هۆنراوەی نوێ، لێکۆڵینەوەیەکی ڕەخنەیی حسێن عارفە کە بە ناوی محەمەد سدیق عارفەوە بڵاوکرابووە، دی، شیعر نووسینی کوردی، وتارێکی ڕەخنەیی ڕەفیق حیلمییە کە ئەو وەڵامی ڕاست کورد و ئسلوبی شیعر هی مارف بەرزنجی ئەمە هەڵەیە. یەکێک لەو شاعیرانەی لە ماوەی نێوان حەفتا و پێنج بۆ نەوەد و یەک بوو بە دەنگی دیاری شیعری کوردی، لەتیف هەڵمەت لە ساڵی هەزار و نۆ سەد و حەفتا بۆ حەفتا و پێنج شیعریان نووسیوە. عەبدولڕەحمان مەنزووری بە هەمان شێوە. شەمێ ڕەنجبەر لە حەفتا و پێنج بۆ نەوەیەک شیعری نووسیوە. دڵشاد مەریوانی ساڵی هەزار و نۆ سەد و حەفتا بۆ حەفتا و پێنج شیعریان نووسیوە. کەوابوو وەڵامی ڕاست جەمیل ڕەنجبەرە. پرسیاری سی، لە دوای بەیانی یانزەی ئازاری ساڵی هەزار و نۆ سەد و حەفتا یا ئەڵێن لە دوای ڕێککەوتنی یانزەی ئازاری ساڵی هەزار و نۆ سەد و حەفتا گەلێک گیانە و کۆمەڵە دەرکەوتن هەر کە یەکە بۆ گەیاندنی چەنگۆڤار و ڕۆژنامەیان دەر چەنگۆڤار و ڕۆژنامەیەکیان دەرکرد و بوونە هۆی بەرەو پێشچوونی وتار کاڵ وەڵامەکەمان لە دوای بەیانی یانزەی ئازاری ساڵی هەزار و نۆ سەد و حەفتا یا لە دوای ڕێکەوتنی ئازاری هەزار و نۆ سەد و حەفتا ئەی شۆڕشی ئەیلوول نابێ؟ بی شۆڕشی چواردەی تەمووزی پەنجا و هەشت نابێ؟ سی نسکۆی شۆڕشی هەزار و نۆ سەد و حەفتا و پێنج نابێ؟ کابوو وەڵامی ڕاست لە دوای ڕێکەوتنی یانزەی ئازاری هەزار و نۆ سەد و حەفتا یا لە دوای بەیانی یانزەی ئازاری هەزار و نۆ سەد و حەفتا وتار بەرەو پێشوو ئەویش بۆ چەند گۆڤار و ڕۆژنامەیەکەوە بوو. سیمێک، کام لەمانە توانی بە تەکنیکی تازە یان نۆ یان نوێ بە بەکارهێنانی دیالۆگ و مەنۆلۆگ و چڕکردنەوەی گێڕانەوە، بەکارهێنانی تەوژمی هۆشی ئاستی چیرۆکی کوردی بەرز کردەوە؟ وەڵامی ڕاست گروپی ڕوانگەیە، لەبەرئەوەی گروپی ڕوانگە توانی بە تەکنیکی نوێ، بە تەکنیکی نوێ، بە مەنۆلۆگ یا مەنۆلۆج، توانی ئاستی چیرۆکی کوردی بەرز بکاتەوە، کە واو بوو وەڵامی ڕاست، گروپی ڕوانگە. پرسیاری سی و دوو، کام لەم بەرهەمانە توانی بواری هەڵسەنگاندن و تێڕوانینی ڕەخنە زیاتر لە بەردەم خوێنەری کوردا بکاتەوانێ؟ شاعیرەکانمان، شاعیرەکانمان ئەمە بەرهەمی سیاپۆشە، وەڵامەکەی بۆ نابێت. مێژووی ئەدەبی کورد، ئەم بەرهەمە هی عەلائەدین سوجادییە. عەلائەدین سوجادی لەم بەرهەمەیا توانی بواری هەڵسەنگاندن و تێڕوانینی ڕەخنەیی زیاتر لە بەردەم خوێنەری کوردا بکاتەوانێ. ئەم وەڵامە ڕاستە. شیعر و ئەدەبیاتی کوردی هی ڕەفیق حلمییە نابێ، ئەنجوومەنی ئەدیبانی کورد هی ئەمین فەیزییە نابێ، کاوە بۆ وەڵامی ڕاست مێژووی ئەدەبی کوردییە. پرسیاری سی و سێ، لە قۆناغی سی و نۆ بۆ پەنجا و هەشت کام لەمانە بووە هۆی ئەوەی وێنەی شاعیر گۆڕانی بەسەرا بێت؟ کەوابوو لە قۆناغی سی و نۆ بۆ پەنجا و هەشت وێنەی شاعیر گۆڕانی بەسەرا بەهۆی چییەوە؟ یەکەم، بەهۆی فراوانبوونی خەباتی نەتەوایەتییەوە، ئەمە هەڵەیە. دوو، فراوانبوونی ئاسۆی بەردەم ئەندێشە، ئەم وەڵامە ڕاستە. دەوڵەمەندی زمانی شیعر ئەم وەڵامەش هەر ڕاستە کەوا بوو وەڵامی ڕاست بی لەگەڵ سیە چکە ئەڵێ وێنەی شیعر گۆڕانی بەسەرا هات لەگەڵ فراوانبوونی ئاسۆی بەردەم ئەندێشەی شیعر لەلایەک دەوڵەمەندی زمانی شیعر لەلایەک بووە هۆی ئەوەی کە وێنەی شیعر گۆڕانی بەسەرا بێت و ناوەڕۆکی پێ بەرجەستە بکرێت کەوا بوو وەڵامی ڕاست بی و سی. پرسیاری سی و چوار، لە کوردستان دوو هەوڵی دیار هەن دەتوانن بیکە دەتوانن بیکەن یا ببن بە بناغەی بنیاتی ڕۆمانی کوردی. یانی ئەتوانین بڵێین دوو ڕۆمان دەتوانرێت بکرێت بە بناغەی ڕۆمانی کوردی. ئەویش. ڕۆمانی پێشمەرگە و ژانی گەلە. شڤانی کورد و قەڵای دمدم ئەمە نابێت، ئەمەی نەکە گوتەکانی سۆڤێتیە، شڤانی کورد و پێشمەرگەش نابێ، بهژین و بەربانگ نابێ، کە وەکو وتمان ڕۆمانی پێشمەرگە و ژانی گەل ئەم دوو ڕۆمانە ئەتوانین بیکەین بە بنیات و بناغەی ڕۆمانی کوردی. کەوابوو وەڵامی ڕاست. بیە. پرسیاری سی و پێنج. یەکێک لە دیارترین پێوان و ڕەخنەیەکانی ڕێبازی ڕۆمانتیک. ڕۆمانتیک بایەخ ئەیات بە هەست و سۆز دوور ئەکەوێتەوە لە ئەقڵ و هەروەها گرنگی ئەدات یا بایەخ ئەدات بەو بەهایانەی کە بەلای تاکەکەسەوە گرنگن. یەکەم داخ باخدان بە چێ دروست نابێ جڵەودانە دەست ئەقڵ و ژیری دوور کەوتنە لاس و سۆز ئەمە نابێت کەوابوو سی گرنگیدان بە بەها کەسیەکان کە بەلای تاکە کەسەوە گرنگن کەوابوو ئەم وەڵامە ڕاستە گرنگیدان بە بەها مرۆڤایەتە گشتەکان ئەمە هی پیاوانەی کلاسیکەکانە نابێت کە وەڵامی سی ڕاستە پرسیاری سی و شەش، ویستم ئەوە لە بروسکەیەک بگەیەنم ئەم بەرەمە شعری کام شاعیرە؟ ئەمە، ویستم ئەوە لە بروسکەیەک بگەیەنم، ئەمە شعری، جەوهەر کرمانج، نەخێر هەڵەبجەی دووهەمە، ی جەوەر کرمانج، شێرکۆ بێکەس، بەڵێ ئەمە شعرەکەی شێرکۆ بێکەسە بە ناوی جنگڵ ئەو بەشێکێتی، جەمی ڕەنجبەر، مەری هەژارە، موعیتەێ سبەینەکەی گریەیە، کابوو وەڵامی ڕاستی ئەم دێڕە شێعرە ویستم ئەوە لە بروسکەێک بگەیەنم شێرکۆ بێکەس. پرسیاری سی و حەوت، لە کام لەم ڕۆمانانەدا بیرو باوەڕی سۆشیالیزمی، ئایدۆلۆژی سۆشیالیزمی سۆڤێتی ئەمە لە کتێبەکەیا وای نووسیوە بە سەر ڕووداوەکاندا زاڵە. کابۆ ئەمە ئەبێ ڕۆمانەکانی کوردی سۆڤێتی بن. هەوارێک کابۆ ئەم ڕۆمانەیە بیروڕای سیاسی ئایدۆلۆژی سۆشیالیزمی سۆڤێتی پێوە دیارە شاری حسێن عارفە نابێ، هەرەس نابێ، گۆشینی شار نابێت. پرسیاری سیاوەشت، ناوەڕۆکی ئەو چیرۆکانەی کە گەشە و پێشکەوتنی پێوە دیارە لە قۆناغی پەنجا و هەشت بۆ حەفتا، بایەخیان بە کێشەیە. ئەو کاتە ئەمە ناوەڕۆکی چیرۆکی کوردییە، بەڵام لە قۆناغی پەنجا و هەشت بۆ حەفتا. لە کتێبەکەدا ئەڵێ ناوەڕۆکی شیعری کوردی لە قۆناغی پەنجا و هەشت بۆ حەفتا بایەخیان بە کێشەی یەکەم، سیاسی، کۆمەڵایەتی، چینایەتییە، کابو چینایەتی ڕاستە، کۆمەڵایەتیش هەر ڕاستە، سیاسیش ڕاستە، کابو وەڵامی ڕاست هەموویان. پرسیاری سی و نۆ، یەکێک لە سیما دیارەکانی شیعری کوردی لە ماوەی حەفتا و پێنج بۆ نەوەیەک. کاوە بوزەنی سیما دیارەکانی شعری کوردی قۆناغی حەفتا و پێنج بۆ نەوەیەک پەیدابوونی دەنگی شاعیرانی ژن ئەمە حەفتا بۆ حەفتا و پێنجە نابێ سەرهەڵدانی گروپی ڕوانگە هەر حەفتا بۆ حەفتا و پێنجە نابێت سەرهەڵدانی هەستی نامۆیی و غەریبی یەکێکە لە سیما دیارەکانی حەفتا و پێنج بۆ نەوەیەک کە شاعیران لە دەرەوەی کوردستان شیعریان نووسیوە، لەوانە عەبدوڵڵا پەشێو بوو، شیعرە بەناوبانگەکەی سەربازی بوون. یاخیبوون هەر نابێت، یاخیبوونیش حەفتا بۆ حەفتا و پێنجە. پرسیاری چل. کام لەم شاعیرانە لە قۆناغی یەکەم و دووەم هەوڵیان داوە شیعری کوردی بەرەو بنیاتی شیعری ئازاد ئازاد بەرن؟ قۆناغی یەکەم گۆران، دیلان، کامەران، قەدری جان بوو، سی و نۆ بۆ پەنجا و شەش ئەم چوار شاعیرە هەوڵیان دا شیعر بەرەو ئازاد بەرن. بەڵام لە قۆناغی دووهەما مایەوە سەر دوو شاعیر ئەویش دیلان و قەدری جان بوو کاوە بوو. دیلان و قەدری جان لە قۆناغی یەک و دووە هەولی گۆڕینیان داوە شیعر بەرەو شیعری ئازاد بەرن کاوە بوو وەڵامی ڕاست دیلان و قەدری جانە. گۆران و کامەران نابێ دیلان و سارە ئیلخانی زادە نابێ چونکە سارە ئیلخانی زادە لە قۆناغی یەکەما نەبوو. جگەر خوێن و دیلانیش هەر نابێت. کابو وەڵامی ڕاست لای دیلان و قەدیجان شێوازی بەکارهێنانی سەروا تا ڕادەیەک گۆڕینی بەسەرەگەڵ هەوڵەکان بەرەو شاری سەربەست براوە. پرسیاری چل و یەک دەربارەی گۆڤاری هاوار کام لەمانە ڕاستن؟ گۆڤاری هاوار لە شام دەرچوو. پرسیارەکەمان. دەربارەی گۆڤار یاوەر بزانین کام هەڵبژاردن ڕاستە و بۆیە بێ چیرۆکنووسانی گۆڤار بە تەواوەتی لایەنگری جوتیار بوون، ئەمە هی گۆڤاری گەلاوێژ بوو. با گۆڤارەکە لە ساڵی هەزار و نۆ سەد و چل و یەک لە شام دەرچوو. چیرۆکنووسانی گۆڤاری تەبەن هاوار هەوڵیان داوە دەردی هەژاری و نەخوێندەواری بخەنە ڕوو. تەوابوو چیرۆک نووسانی گۆڤاری ئاوار هەوڵیان دا و پرسی نەتەوایەتی و هەوڵیان داوە دەردی هەژاری و نەخوێندەواریش بخەنە ڕوو تەوابوو وەڵامی ڕاست سی. پرسیاری چل و دوو لەکام لەم چیرۆکاندا زمانی شیعر زاڵە بەسەر زمانی؟ چیرۆکدا. بەڵێ باشە ئەبێ بزانین ئەم خاسیەت و سیفەتە هی کام چیرۆک چیرۆک نووسە. گوڵی ڕەش هی شێرزاد حەسەنە. تێشوی سەفەرێکی سەخت هی حسێن عارفە. تەنیایی هی شێرزاد حەسەنە. کابوو وەڵامی ڕاست. گوڵی ڕەش و تەنیایی، چونکە ئەم دوو چیرۆکە هەردووکیان هی شێرزاد حەسەنە. شێرزاد حەسەن خاوەنی زمانی دەوڵەمەند تایبەت بە خۆیەتی، زمانی شیعر زاڵە بەسەر زمانی چیرۆکە، خوێنەر بۆ لای خۆی ڕادەکێشێ و چێژ لە چیرۆکانی وەردەگیرێت. کابوو وەڵامی ڕاست دییە، چونکە ئەی و سی بۆ دەبێت. پرسیاری چل و سێ. یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی وتار لە قۆناغی حەفتا بۆ نۆ و یەک. حەفتا بۆ نۆ و یەک قۆناغی سێهەمەکە زمانی وتار پوختر بوو، ئەمە قۆناغی دووە. خاڵبەندی زیاتر بایەخی پێدراوە قۆناغی یەکە. دەربڕینی ناڕاستەوخۆ بەکارهێنانی هێما و نیشانە. قۆناغی حەفتا بۆ نەوەویەکە کەوابوو وەڵامی ڕاست دەربڕینی ناڕاستەوخۆیە. سەرلەبدانی وتارنووسی ژن ئەوش قۆناغی یەکە کەوابوو وەڵامی ڕاستەکەمان بەکارهێنانی دەربڕینی ناڕاستەوخۆ بەکارهێنانی هێما و نیشانەیە. چل و چوار. داوا لە ڕەخنەگران دەکات لە کاتی ڕەخنەگرتندا ڕەنج و ماندووبوونی شاعران لەوە ئەگەر کەموکوڕییەک هەبوو لە شیعرەکان نەیکەن بە بەهانە دەقەکە بێسوود و بێکەڵک نەکەن. بزانین ئەمە هی کام شاعیرە؟ سالم. نەخێر حاجی قادری کۆیی نەخێر وەڵامەکەمان ئەحمەدی خانییە داوا لە ڕەخنەگرانەکا لە کاتی ڕەخنەگرتندا ڕەنج و ماندووبوونی شاعیران لەبەرچاو بگرن مەلای زیریشی بۆ نابێت پرسیاری چل و پێنج. لە کام لەم شیعرانە شاعیر هیوایەکی گەورەی بە دواڕۆژی مەزن و مەزنی گەلەکەی هەبوو، زوڵم و زۆری ستەمی دوژمن چۆکی پێدا نەداوە؟ کابوو موئەیید تەیب یەکێکە لەو شاعیرانەی هیوایەکی گەورە و پاشەڕۆژێکی مەزنی بە گەلەکەی هەبوو، هەمیشە خۆری ئازادی لە ئاسمانی کوردستان، بینیوە شعرەکەی بە ناوی سبەی نەکە گری دایەیە. کابو ئەم وەڵامەی بۆ ئەبێت بێشکەی مناڵ ی گۆرانە سرودێک بۆ پێشمەرگە هەژار موکریانی قەڵاچۆی دوژمن قانیعە کابو وەڵامی ڕاست ئەی پرسیاری چل و شەش، ڕەوەند بێژی بۆ کام لەم دێڕە شیعرە هۆیەکی هونەرمەندانە دروست کراوە؟ ئەمە تەبعەن دێڕەکە لە پێناسەی خواستن. کەوابوو ئەبێ ئێمە بگەڕێین بزانین چ دێڕێک لەم هەڵبژاردنانەدا خواستنی تیایە تۆ ئەوە هەڵبژێری. نەیوتوە. لەم دێڕەنە چ بابەتێکی ڕەوانبێژی هەیە بۆ نموونە خواستن، لێکچوواندن یان جوانی باییس یان هەر بابەتێکی تر بەڵام ئەم چی کردووە دێڕێک لە هۆنرا دێڕێک لە پێناسەکەی یاویتەتێ ئەڵێ کام بابەتی ڕەوانبێژی هۆیەکی هونەرمەندانەی تێدایە یانی کام بابەتی ڕەوانبێژی خواستنی تیایە ئیلاهی نێرگز ئەمە خواستنە خوێنی پاکی لاوی کورد ڕژاونەتە کێو و کەش بۆیە وا ئێستاکە سورە ڕەنگی گوڵناری هەیە کاک وەڵامی ڕاست بیە چونکە ئەمە جوانی بایزە چ سڕێکت لە ناو دڵدا حەشارداوە بە پەنهانی کە چاو چەشنی ئاوێنە ئەمە لێک چواندنە وەڵامی دی ئەی و بی ڕاستە نەخێر کاوە بوو بەس تەنها بی ڕاستە لەبەر ئەوەی بی جوانی بایسە پرسیاری چل و حەوت چ بابەتێکی ڕەوانبێژی لەم دێڕایە شەماڵ لە ترسی شنەی نسەی سەخت پەنای بۆ باز کورد بێدەشت هێناوە ئەم دێڕە بزین چ بابەتێکی ڕەوانبێژتە ئەم دێڕە بابەتی ڕەوانبێژەکەی جوانی بایسە چونکە بریتە لە بەکارهێنانی هۆیەک کە بۆ ڕازاندنەوەی هەڵبەستەکەیە دوورە لە هۆیە ڕاستەقینەکەی. کابوو خواستن نەخێر نابێت ئاشکرا لێکچواندن نابێ ڕەگەزدۆزی بە تەواو و ناتەواو نابێ کەوابوو وەڵامی ڕاست جوانی بە حیسە. پرسیاری چل و هەشت، لە کام لەم نیوە دێڕە شیعرەدا ڕووی لێکچواندن لە پێش لەو چووەوەیە؟ یەعنی ئەبێت ئەوزارەکە ڕووی لێکچواندنەکە کەوتبێتە پێشیەوە. دڵم هەر وەکوو گوڵی. دڵم هەر وەکو گوڵی بێ باران سی سوژاکاو ئەمە نابێت کوڕ ئاینەی جەمالی زاتە نابێت ڕەگم وشکە وەکو پوشکاو بوڕەک لێ چووە وەک ئەو زارە پوش لەو چووە وشک ڕووی لێک چواندنە کابوو ئەمە ڕووی لێک چواندنە کەوتووەتە پێش لەو چۆکە کابوو وەڵامی ڕاست سیە تاکەی چون مەجنون وەڵی هەردان وەک ئەوەش لێک چۆندا بەڵام ئەو داواکاری تیا نییە پرسیاری چلون و لەم دێڕە شعرەدا چ بابەتێکی ڕەوانبێژی هاتووە نێرگسن شەنگ دەمەستن چەپ و ڕاست ساقیە جامە دەدەستن چەپ و ڕاست ئەبێ بزانین ئەم دێڕە چ بابەتێکی ڕەوانبێژی تێدایە، جارێ دژیەک، ئەمە چەپ و ڕاست دژیەکە، دژیەکێکی چییە؟ دژیەکێکی ئەرێیە. بەڵێ باش. لایەنەکەی تر مەستن لەگەڵ دەستن، ئەمە ڕەگەزدۆزی ناتەواوە، بەڵام لە جۆری پیت. کاوە ئێستا دێڕەکە

ئەمە وەڵامی ڕاستە کابوسی نابێت دیش بە هەمان شێوە نابێت. لەم دێڕە شێعرەدا چ بابەتێکی ڕەونبێشی هاتووە دیاری بکە. هەرچەندە گوڵ سیز ئەبێ بگرین ئاڵتوونی دار ئەڕژێ بگرین. لەم دێڕەدا خواستنی ئاشکرای تیایە. ئەوە هەر نموونەی ناو کتێبەکەیە. کابو وەڵامی ڕاست خواستنی ئاشکرایە. ڕەگەز دۆزی تەواو نابێت چونکە ئەم دوو وشەیە ڕاستە لە یەگەچن بەڵام یەک مانایانەیە کابوو نابێت لێک چۆندن تای نییە دی وەڵامی ئەیوبی ڕاستن نەخێر هەڵەیە کەوا بوو وەڵامی ڕاست خواستنی ئاشکرایە خوێنکارانی خۆشەویست بە هیوای سەرکەوتن بۆ هەموو لایەک ئەم پرسیارانەی کە دەوری یەکەم هاتووەتەوانێ بە هەمان شێوە لە دەوری دووهەما یەتەوە تکایە ئاگادار بن لەگەڵ بەدەستهێنانی نمرەیەکی بەرز و سوپاس بۆ هەموو.